Dostuň kärmi Döwlet? Dostum, nähilem bolsa çalaja-da gynanan bolsaň, esasy, özüň üçin gynandyňmy ýa-da köpçi fanatlaňňy, muşdaklaňňy gynandyraýdym öýtýän diýip, şo duýgy boldumy? Halamaýan häsiýetiň.
Falşywist. Ýöne men zaýan şalban urýan. Hä? Şalban urýan.
Näme urýan?
Aý, ýa-da. Ýok, ýok, ýok, ýok. Oglum Jaňat, birinji. Aý. Ay papa de, näme de yerinden turmadın hadi. Haýsy türk kinoda düşdüň sen? Osmanda mı? Osmanda. Gladiator, Titanik. Gladiator.
Ece bir var sıfır garaş olayım diye. Olayım diye. Görkezen derim her hemimiz gelir yanına diye. Men şok kän täsir edip sen kyn gürleýärmikäň diýen türkmençe. Ýa, ýa.

Türkmenistana geleniňe şu wagt? E, bir aý boldy şu. Altı yedisini hem alsan gel bırak. Gönü şu temadan başlayalı şu tayını. Hmm. Soňky boy barada gürüň edeli. Hmm. Böyle. Nähili?

Adatça şolar bolmaly-a ýanyňda, hä? Adatça bolmaly şolar.
Näme üçin-de, Suhrab da Ankalaýyň boýuty Amerikadady, a Artýomam aslynda gelip bilmedi, şu pasporty gutardy, Amerikada wizowy režim täze zakondan döretdi-ä, çykyp bilmedi. Şonuň üçin hem aňyrda bir täze komandady-da bu sapar. Hemme köne komandam ýokdy, biraz ABŞ-nyň boýy Artýom alyp barýardy, ýa-da Suhrab. Indi bu tarapda indi şeýle boldy-da. Onsoň nähili garşy aldylar geleňde? Aýdaly, öň ýeňiji bolup geleňdäki bilen şuny deňäňde tapawut etdimi? Kak obyçno, ni wao, ni wao. Utandam şeýle gelerdim, utlandam şeýle gelerdim. Iki tarapda-da gollap bilýärlermi özüniňkini? Şonuň üçin men soradym.

Nähili geçýär günüň seň şu wagt?
Çalt geçýär. Çalt geçýär.
Dynç alýan diýip dynç alamok. Işleýändem işleýämok. Wot mesalan şeýle-de ortaça.
Golf oýnap gördüňmi Döwlet? Oýnajak.
Oýnap gördüňmi däl, oýnaýaňmy diýeli. Ýer. Men dogrymy aýdaýyn, oýnap göremok. Men ikinji gezek ýazgy üçin gelýän diýdim-ä.

Ýöne obadan gitdiň-ä sen. Hawa. Kolhoznik diýen bamy saňa? Kanyesny barsa öz öňde bolaýda. Diýilýädimi?
Eý, oba bolaý sen. Şo şu wagt doly senden çykdymy? Ýa özüňi duýýaňmy integem içiňden? Oba oglany-laý men. Men oba oglany. Wapşe, senem oba-la. Ýok, utanç däl meň üçin şuny bilmeýänligim. Näme üçin utanç bolsun aýt?

Irden çykyp doňmaň arasyna baryp dep bellep. Hä prosta aýlanyp satýardyň hä? Süýt ba, süýt ba, şeýdip gygyryp. Ýok o wagt Volga bar çykýardyk ben bip signaly basýar adama çykýardy öz doňmy. Döwür şeýle etdida.
Dawai Döwlet şu barada gürrüň edeli. Näme boldy?
Erkinlik näme seň üçin? Swoboda deýsizmi diýýäňmi? Hawa hemme taraplaýyn. Erkinlik bolanda nähili düşünýäň seň, seň düşünjäňde? Men hemen şo durmuşda ýaşapdyryn. Bezopasnost meň üçin gowy bärde. Ýaşaýyş gymmat däl. Ondan başga näme diýjek?

Gorkaýdym kakama we belki bilýändir meni Asana ejem.
Kakam kakam proç. Kakamdan soň rugsat alandan soň artık professionalny uzun başladym. Oňa çeltik skriti. Kakam okuwyňy oku. Işiňi et. Kakam haçan düşündi, göwnedi, oglum. Kaçanda men, nawerno, poýsa alyp gelen.

Sen öz çagalaryňda nähili çuwa? Sen ogluň bara çuwa da? Oglum gyzlam bar. Ogluň gyzyň nähili sen şolar bilen çuwa? Özüňki bilen deňeşdireňde öz ýaşlygyň bilen.
Meselem, meselem men ýadyma düşenok kakam bilen bir oýnap, bat edip ýören. Menem.
Aýa mäh diýä egra. Menem oýnaýan.

Kakam ýaly däl. Sen meň oglum meň ýaly däldi. Ha. Men öýde spakoýno oturýan oglan däldim-de. Polibom bir problema tapmalan.
Şu wagt özüňe şeýle pikir gelýärmi? Şol obada, Aşgabada-da kä ýarym gelip şeýdip giden oglan, indi welin Türkmenistanyň bir abraýy bolup dursuň. Şo nähili garaýaň? Men ete.

Ýöne sen şu wagt gül ýaly ýaman açyk.
Men ýapyk oglanam-da. Ýo men şolar ýaly zat erbet depressiýa salyp bilýär-de. Ýöne sen prarabotanny diýilýär tabu özüň barada. Şonuň üçin kän neme diýýoň. Men kän geçdim bu ýoldan. Men işlemeli, gazanmaly, maşgalam bakmaly. Wot i wsё. Men glawny prioritet moýi zadaçi işlemeli, semýa. Ýaş baka.

Şu zatlar. Ýöne seň şu wagtky ugruň maksimum näçe ýaşa çenli? 40. 40-a çenli dogrudyp bolsa. Meň wesimde.
40-dan soň şeýle zat kelläňe gelenokmy, Döwletjan, uje nastavnik, kouç, media sistemada öwretýär, ile, bile, sport bilen bagly kontent ýöretýär.
Jüf, aýda, ertir näme boljagyny bilemok. Sen de şony bar görýän, men hälem aýtdym, a sen media ýaman çalyp girermikaň diýen.
Ýöne meniň karakterim naýadan bolmaýar. Sen dopustim meni tanamakda nähili pikir edýärdiň?

Hakyky dost diýip ynanyp bilýän. Ine şu wagt jaň etýäň sen, bir teklip gelýär ýa bir begenýäň, gynanýaň, pylany diýip jaň etýäň. Bardyr iki-üç sany. Kän däl. Munda dostlarym kän. Tanşym kän. Erbet däl, ýöne hakyky ýaşlykdan köpden bäri gatnaşýan dostlarym iki-üç sany. Saňa dostum diýýän känmika?

Näme diýeýin? Grup aýdaňda, Sonya wepaly adammy sen?
Men aýdana men men dostlaşmanam gowy bilen. Dostluk saklaşybam bilen. Ki men dostlukdan polzuz etmeýän hiç haçan. Dostmy? Dost şu. Gatnaşýasmy? Gatnaşýas. Geçen boşatdyň mı bunu?
Yo barmy?
Barmy? Näme çekjek? Yeni işe azıcık ondan oyun oynaýar. Her gezek koyup bilmäň de. Ajmanya. Dava seret.
Men koyup bilmesem bir gezek ajmany etýän. Sen koyup bilmediňe de birine futbolka buka sowgat etýän. O mesele Her de- gezek et bilmäň de.
Yöne men zaýan şaban durýan. Ha?

E, ýerde örärem, ýokarda örän, ne odur?
Asman uçýanlar diýýärler, biz ýerde ýörse, salam aleyküm. Toýdan gelýän bu. Ýok, bir toý ýok işte.
Farhad men toýumda, toýumda tanşan. Näçinji ýyl toý etdiň sen? 14.
E, adam kän boldy.
2014-nji ýyl, hä?

Meselem näme diýip ýazýarlar saňa? Emin daş seredem oňa. Iň halamaýan zadyň näme diýip ýazsalar halaňa? Razdражaýt etýän zat. Kada zatrýa gowit

Şu paýynç döňrüp ýazanlarynamy? Bir adama hapa söz ýazmak iň kak by literaturno skazayt iň edepsiz zatdyr. O zat üçin jogap jogaby bar. Hum. Ar namysly adam jogap berýär. Ýöne olaram hitre, suratyny goýman ýazýarlar. Ýüzüni goýsa Bolýan malades erkek ýazýan. Liçkasyna näme ýazdym düşündiräýdiň ýa görüşeli diýen. Aha. Mert erkek bolsa gelip düşündirip. Men şunu halam men mneniýem şu tamam. Hmm. Sen mneniýe. Ana mneniýe kakda moş bit mneniýe sen adamyň arnamysy diýip.

Şu daşary ýurtda köp gezseň täsir etýärmi şu türkmençäňe? Ýok.
Näçüp täsir ederoň? Sen sebäbi türkmençe gürleşmeseň, olar türkmene düşünmese, rusça gürleşip ýörseň, rusça gürleşip ýörseň. Adaptasiýa diýen zat bar. Adaptiruýşs.
Men şo kän täsir edip, sen kyn gürleýärmikaň diýýän türkmençe. Ýa-ýa.
Kyn gürlämiň. Türkmençe bilýän. Bilmedim. Näle kamera onda posmaträ bilýänmi türkmençe bilmedim. Türkmençe dälde edebi dilde de. A türkmençe sen edebi dilde. Biziň dilimiz çaýy şiwe dili. Şiwe dili arkaýyn gürläp bilýän. Ete dogry zat. Ýöne men rusça barada gürrüň etdim. Men men aýalyny atşeýne, krug atşeýne, biziň aňyrda

Kitapda ýazan bäh diýlen. Ýa krayny udewlon slajyjysa situasiýa. Näte şeýle sen manysyny düşündirýärmi? Ýo men slovesni perewod diýjek boldum. Wot mesa.
Türkmençe söz. Maňa düýn sorak men hem ben sen kel aýtdym. Aý haýran ýok. Bäh diýlen perewody ýa krayny udewlon slajyjysa situasiýa. Şeýdip biz näme etdiler ha? Bu kitapda hem eh bolýar da şol.

Bir cezam hiç salam dögülmedi Hudaýa şükür. Hapam bolup. Çaňyny görende.
Özüň surata zady alýaňmy? Nähili adam sen? Geň gören zadyň surat alyp zat edip kişiler Ne, ne, ne, ne, ne? Iň soňky suratyňy görüp bolýarmy şu taýdan? Ha, ha. Iň soňky näme? İlk, ilk özün görecek mi? Senin beyle sokmadan yedin mi? Yo ne ama.
Mene. Ekine meňzeýär. Şunu açkini barlap gördük.
E birine meňzeýär.
Oldu şire.

Men şu taryhy gowy görýän. Kim bilen öz türkmeniň taryhy wapşe gowy görýän üçin. Biziň ata-babalar maňa güýçli adam hem boldy. Şoň üçin.
Eý, wä gelim. Oý, ýaşuly otur, aňyra geçer. Ýa bärakde-de. Bolýa.
Ýo, ýo, normal, normal arkin. Ýo.

Orada! Wapşa ýakdy robot. Ol kim? Bollar döwlet ha. Bolda 25-de men etdim eýem.
Abi şu durmuşda ýeke özüň köp oturyp günüňi bir iki üç günläp ýeke özüň öýden çykman oturybilýäňmi ýa sen hökman birini görüp bir ýeri gitmeli görmeli. Smatrýa nähili nastroýeniýa. Nu

Men aslynda problem men uruş edýärdim. Uruşýardyň ha.
Içinde sen şolar ýaly. Hmm.
Men şeýle, şeýle, men glawny problemim. Okuw döwri, gulluk döwri, liseý döwri hemme wagt men No, men şu moment tapdym, ýa-ni şu öz naporym sporda goýardym da. E çaga wagt aýdana kelle her kili işde. Çaga wagty bir pikir, çaga pikir. Ýetgijige wagty geçen bir pikir. Maýdan ýigrimi bäş ýaşda bir pikir. Özüň kaka bol guzym, çagalygyň bol bir pikir. Häzir otuz alty ýaş uzyn başga pikir kelläňde. Şol hakykam şol eken şu wagt meň ejem maňa näme diýädi, men senden iň gorkýan zadym sen daşary ýurda gidip Donduwadan bir ýerden çykarsyň öýderdim, öýtýärdim gorkýaman. Häzir welin sen obrazowatyny kontent ýöredip, düýbünden başga hilten adamlary kabul etýä, men soň hiý düşünip bilemokdy. Öňki döwür bolan bolsa şeýle bolardyň. Belki menem beýle bolmazdym.
Ringde dälde iň soňky gezek haçan urşup gördüň biri bilen? Urşmak dälde, moşten Uransyň birini. Moş bärde bolan Rmos daşary ýurtda bolup bilendir. Moş bir ýerde dynç alyp ýörkän klubda, onda munda. E ýadymda ýok. Ýadynda ýok. Ýadynda ýok bolsa onda gaty öň şonça wagtlap uje hiç kime el galdyramok ýa urşamok diýjek bolýan.

Daşary ýurtlary gezmäni, görmäni. Gidesiň gele ýöne wagt ýok däl. Geleň şu köp wagt maşgalaňda geçiresiň gele. Aha. Ondan soň ýene boýçik ýene gitmeli iki üç aýlap ýene gideň trenirowka.
Kän ýurt gezdiňmi ýöne şu wagt?
E ýok gezdim diýmek gezip bilemok ýöne trenirowka etmäne bardym. Bilmedim oň ýaly gezen ýurtlarym ýok. Baryp aýlanyp gaýdan ýerim ýok oddyha diýen ýa birki sapar giden bolmuşam. Gitjek bolýan her sapar. Aha häzirem gitjek bolýan. Ýöne gidip bilemok. Näme üçin uje çagalarym okuw bar olar alyp gidip bilemok. Olar alyp gitdim okuw durýa. Ýeke özüň?
Ýeke özüm

Raz, dva. Gitdikmi?
Daway. Öňki bir gepleşigiňde gördüm, kakaň Gaýbulla aga seň boýuňy görmeýär eken. Başlanyny bilýär-de, gutarýança başga ýerde güýmenýär diýýär. He menem sorag berim şony näme üçin görmeýäň sporda bu diýýär. Heý oglum diýýär ogluň uruşyp duranda biri ursa diýýär ýakanok-a diýýär. Nädip göreýin diýýär. Hawa dogry diýýär. Biz sportsmen hökmünde seredýäs indi ol kaka hökmünde serensoň naýerine perežiwat edýän nerwçi edýändir bardyr ýerleri. Şu ýüzüňdäki şramlar Boýda galdyr. Boýda galdyr. Şo riskden gorkýaňmy? Şular ýaly bir zat bolsa ýüzüme diýip. Gorkýan.
Tä asazmaýa şeýte. Sen kabul edip çykýaň o zady. Hum. Sen wida hemme kartinany bilýärdi öňde näle geçýän. Boýa. Indi boýyň aňsady. Oň a arkasyndaky azap bu ýaman kyn azap. Köp stres, trawma, hemme zat bolup gidýär. Seň şoň meşgullanmaň birinji ýerde pul üçinmi ýada sen şonsuz oňaňokmy? Naýynam ikinjisi öýde. Pako şeý içiňdäki alow ýanyp durýarka edesiň gelýär. Owo. Goýmak kyn, indi goýmanam başarmaly wagty gelende. Näme şu ýaşlar ösüp barýar. Sen ýaş, polýubom seniň organizmiň ýaşdaky ýaly bolma. Onda goýmagam bir mertlikdir. Kyn goýmak.

Dogovornya bu. Biz bilýäs onu köp zat için iç sporun işte bolsun. Mike Tyson näme? Mike Tyson görkezjegini etjegini etdi on legenda. Mhm. O bile näme ýaş çagajyk ne utup bilenok diýen utup bilýär lýuboý adam. Bir döwür şo dereje abraýly boýes diýip tanaldy, soň bir hili has özüni ýitirdi, soň kino düşdi, soň geldi, indi welin adamlar Mike Tyson bolmaly ýaly kabul etýärler, bolmalysy ýaly. Takoý bir özi. Adam üýtgäp durýar žyznda, durmuşda seredip üýtgäp durýar. Her hili adam bar. Onuň ösen, onuň geçen, onuň kellesindäki zady sen bilip, sen, men bilemok. Özi bilýär, näme üçin zatlara maý berdi, näme üçin öňe gitdi. Kim naprawlýat edýärdi? Şu naprawlýat edýän adam daş töweregindäki adam köpeldi, bulaşdyranam boldy, aldyranam boldy. Ony sprawlýatsiýa etmek kyn o zatdan. Aýdan-a, durmuşda iň obidnyý zat predatelstwo. Predatelstwony sprawlýatsiýa etmek kyn. Haçan adama ynanýaň, bilýän ýöne şo adam seni. Kyn günüňi taşlap gitýär. Hmm. Kemme däl, kän kişi bar. Blitz soraglara geçýäs. Hä? Kän pikirlenmän jogap bermeli.
Bolýar.
Eret. Sokjak bolýar. Ýok.
Ýok. Iki sany kino. Gladiator, Titanik.
Gruziýadyr. Halaýan reňkiň. Gara.
Halamaýan häsiýetiň. Falşiwist. Seň üçin iň gowy baýet. Danymy men? Hawa.
Islamdyr.
Türkmen aýdymçylardan biriniň ady. Mätnazarow.
Pulmy ýa abraý?
Abraý.
Örän kän pul alyp, bir boýda ýeňilmekmi ýa-da ujypsyzja pula ýeňmek? Ýeňmek. Nähili söz eşitseňde adam urulmana mynasyp.
Namys desene. Namysa degenlerini baýdak näme sen üçin? Meň üçin imende. Meň baýdak meň baýdagym da. Meň abraýym meň ýurduň baýdagy. Şu meň kimlimiň görkezdi şu baýdak. Moýa wizitnaý kartoçka diýseňem bolar şeýdip bileň. Bir ýere baranda türkmen baýdagy bolýar, boldy.
Men saňa näme aýdasym gelýär diý. Sen şu wagt öz etýän zadyňy düşünip etýäňmi ýa kim üçin etýäň, näme üçin etýäň ol wajypdä ýöne şu seň şu etýän zadyň. Şu döwür gaty gerek zatlaň birinikä diýýän. Men nesip bolsa seň şu etýän zadyň birnäçe ýaşlara, oglanlara hakyky görelde bolup hereket eder diýip umyt edýän. Altymyrat agaň şu wagt adyna okuw merkez açyldy-da, sport toplumy ýogalanyndan soň. Men nesip bolsa arzuw etýän seň şu barlygyňda şo zatlar döremegini. Nesip bolsun. Birnäçe çagalaň, oglanlaň dogry ýola geçip, şu zatlar bilen meşgullanyp özüni tanatmagyny isleýän, şoňa sebäp bolmagyny. Nesip bolsa bolar diýip umyt edýän. Inşallah.
Şoň üçin köp sag bol. Bir ösüp barýan ýaşlara, oglanlara aýtjak sözüň bolsa aýdaý.
Lýuboý bir edýän işiňizde, durmuşyňyzda mertligi ýitirmäň. Türkmen adyna mynasyp boluň. Erkek bolsun, gyz bolsun. Dünýäde bolmaýan iş ýok. Lýuboý işem bolýar.